Сәлам, сәлам! Сезнең белән Райля Эфелтат. Без кабат яңа каталог башлыйбыз. Яңа каталог башланганда безнең нәрсә? Әлбәттә, планерка. Шуңа күрә без бүген э, бик озын итмичә генә, тиз генә сезнең белән планеркада үткәреп алабыз. Ул безнең гадәти булмас. Э, ул безнең распаковка форматында узачак. Э, иң мөһим мәгълүматны мин алдан сезгә әйтеп куярмын дип уйлыйм. Иң беренче чиратта нәрсә әйтәсем килә? Бу каталогта безнең шундый күп яңа товарлар чыкты. Ул табармы? Менә шундый парфюм чыкты. Парфюм дә стирки дип атала үзен. Карагыз. Гранула да бу. Бик озакка исе кала икән. Ә мин шундый кеше, мин шундый исләр яратам. Мин дә бик яратам шундый исләр. Күрә менә. Минем өчен булган бу. Алар төрле, менә мин шундыйын алдым әле. Монда җиләк тә бар, кура җиләге дә, нәрсә генә юк. Фруктовыйны алдым. Озын сүзнең кыскасы, бик күп акцияләр һәм яңа товарлар. Аннан соң, икенчедән, безнең э, әлеге яңа каталог периодында 30 июльгә кадәр, бүгенге көннән алып 30 июльгә кадәр кушылган кулланучылармы, бизнес э, партнерлармы, аларга барысына да компаниядән бүләк биреләчәк. Аның өчен ни бары 1500 генә заказ ясарга кирәк. Әле сез шул 1500-дән 20% ташлама да алачаксыз. Һәм инде әлбәттә, икенче заказыгыз белән компания сезгә бүләк бирәчәк. Әле ул бүләк тә гадәти түгел, һәрвакыттагыча түгел, сайлап алу мөмкинлеге бирелә. Менә шушыннан сез үзегез карап алачаксыз шуның белән шул куанычларны әйттем һәм тагын нәрсә әйтәсем килә безгә бик күп кызлар килде структурабызга инде без үсәбез аллага шөкер менә инде бүген икенче көнебез мин әле бүген генә уяндым планерка ясауга чөнки кичә бүген дигәндә без розыгрышлар ясап сайтта бераз эшләп алдык кызлар белән Ышкы булды шуңа күрә менә икенче көнне генә уянып планеркага чыктым. Э, иң мөһим нәрсә әйтәсем килә, бу каталогта без 1 плюс 1 системасы белән эшли башлыйбыз. Әлбәттә инде барыбыз да түгел, э, кайбер консультантлар 1 плюс 1 системасы белән ул ничек? 1 плюс 1 системасы ул безнең 6 каталог дәвам итә. Шушы 6 каталогта без нәтиҗәбезне карамыйбыз, ләкин шушы планны без үтибез. шушы алты айда шушы системадагы планны э, ай сайын ай сайын дим инде каталог сайын өч өч атна сайын бара инде безнең каталог әмма бер периоды шушы э, алты каталогны без һәрбер э, планын үтәп барабыз үтәгәннән соң безнең беренче доход он дүрт мең дүрт йөз була мин инде аны санап та күрсәттем җибәрдем дә инде эш сайтларына видеоларын да җибәрдем шуңа күрә кызларга бу авырлык тудырмас дип уйлыйм Кем аңламаган, ул кешеләргә яңадан аңлатам. 14 мең 400лек сезнең беренче доход булачак 6 айдан соң. Бу инде эшләнгән эш, бу инде каралган эш, эшләнгән тәҗрибә, тәҗрибә бар дигән сүз әйме? Бик күп кешеләр инде бу системада эшлиләр, шуңа күрә безнең белгән системабыз һәм кешегә аңлату да җайлы. 6 каталог Һәм сездә 14401 доход. Менә шундый зур доход, әкрен генә. Зур да түгел инде, ул безнең өчен беренче доходка 14400 ул бик зур. Сез инде әйтерсез, 6 квартал бу бит инде 4 ай диясез, димме? 4 ай акчасы утырма. Юк, кызлар, 4 ай акчасы утырмыйсыз. Әгәр дә сез 50 балл ясыйсыз икән, сез беренче кварталда кечкенә генә бәләкәй генә доходка ирешәсез. 50 балл ясау ул безнең 26% скидка бирә. Һәм сез әле скидкаларны алып калмыйсыз. Сез, э, әгәр дә шушы айдан ук бик актив рәвештә эшләп җибәрәсез икән, беренче айда ук сез беренче э, дәрәҗәне алачаксыз һәм дә инде сез доходка чыгачаксыз. Әлбәттә, күп кешеләр уйлый, менә кеше хисабына, кеше чакырып без доходка чыгабыз. Юк, бездә андый нәрсә юк. Мәсәлән, минем остагы кешем э, бик күп команда төзеп, эшләп, акчалай икән, әйме, миңа аларның бер тиененә дә күчми кызлар. Бер тиен дә күчми. Без менә товарообороттан безгә килә доход. Аны без команда белән генә эшлибез һәм безгә бер-беребезнең эшләгән доходлары күчми. Аны мин төгәл итеп үземнең структурама гына аңлатам. Әгәр дә сез куркып торасыз икән, аңламыйсыз икән, әйме? Сезнең менә бик тәшисез килә икән, безнең структурага килә аласыз, без барысын да аңлатабыз. Безнең эшлекле чатларыбыз бар. Татар телендә дә эшлибез, рус телендә дә эшлибез. Аллага шөкер, бүгенге көндә без менә шундый эшчәнлек алып бара башладык инде. Беренчедән миңа үземә авыр булды. аңламый идем беренче еллар беренче елны инде беренче ел ярым диярлек э, шундый очып йөрдем чөнки бик күп информация керде мин укыдым мин өйрәндем буталдым мин әйме икенчедән инде э, шикләнеп тә карый идем менә теге үземнең икенче югары белемем юрист булганлыктан мин инде һәрбер э, пунктка дип әйтәсе килә иде бу эшне барысын да шулай иттереп карап анализлап шуннан соң гына бик ныклап кына алынган кеше мин хәзер генә мин менә шундый тәҗрибә туплап аллага шөкер әкренләп үсә башлады безнең структурабызда Шуңа күрә куркып тормагыз, оялып тормагыз, сорагыз. Мин номерларны калдырам, WhatsApp номеры, шулай ук минем комментарида ссылкалар булачак. Э, мөстәкыйль рәвештә язу мөмкинлеге дә бар. Шуның белән шул, э, тагын нәрсә әйтәсем килә. Кызлар, сез молодцы, узган каталогта шундый яхшы эшләдек. Эм, Күпләребез яңа дәрәҗәләр алды, кемнәрдер 50 балл ясарга өйрәнде, 26 э, процентлы ташламага ирештеләр, әйме? Кемнәрдер 100 балл җыйды. Э, компания безгә 100 балл җыйган өчен әле партнерлар да бүләк итә каталог саен. Менә шундый мөмкинлекләр булганда, э, сәяхәтләр шулай ук барыймы, очрашулар, форумнар булып тора. Менә шундый зур мөмкинлекләр булганда, ничек инде эшләмисең. Аннан соң менә мин менә тагын нәрсә әйтәсем килә инде, озакка китте инде бу, менә шулай да әйтәм инде. Башка компанияләр белән нәрсә белән без аерылабыз? Бездә бик зур ассортимент беренчедән, икенчедән бездә бик зур бонуслар, бонус развития, бонус үсеш, анда премияләр була, Ансы премия башкарды, бар дип юк, безнең андый гадәти премияләр түгел, безнең мисал өчен материнский капитал. Менә сез кайсы компаниянең кеше бала тапкач акча түләген күргәнегез бар? Менә сетевой компанияләрне әйтәм инде. Безнең менә барса шуны чиста бара, безнең наукага да китә. Менә безнең э, бөтен нәрсә чиста шунда. Договорларда әйтәм шуны икенче белем юрист булгач, мин менә моны менә шундый итеп өйрәндем. Шуңа күрә мин менә руслар әйтмешли восторге мондагы системадан, эшләү системасына, гомумән компаниянең э, биргән бонусларының. Моны бары тик менә бер утырып бер көн алда ике көнме анализлап карап кына чыгырга кирәк һәм әкренләп әкрен әкрен әкрен шулай итеп өйрәнеп тәҗрибә туплап кына сез инде монда үзегезнең юлыгызны юнәлешегезне табасыз инде үзегезнең системагызны булдыра башлыйсыз әкренләп сезгә наставниклар өйрәтә үзегезне кем кушасыз менә шулай шулай эшләгәннән соң гына монда кеше шундый зур үсеш белән алга китә башлый икән инде дип аңладым мин чөнки мин инде беренче елына сетевойда түгел хәзер Э, беренче бер ел бер ел ярым дигәндә әле миңа аннан соң утырып килде аннан соң мин киттем иң беренче миңа шул мәскәүгә форумга барып кайту форумга барып кайту миңа бик зур тәэсир ясады ул форумнан соң без үзебез э, теге кызлар белән җыелып организовать итеп шулай итеп йөрдек инде оештырып йөрдек инде кызлар белән шулай өйрәнеп алдык э, татарстанда безнең дагестан структурасы шуңа күрә ул дагестан структурасы аерылып тора кызу анда менә кызлар белән рәхәт аралашуда һәм менә мин менә әлеге энергетиканы үземнең дә командама бирәсем килә алар да алга таба ниндидер бер үсеш үзгәрештә булырга тиеш дип уйлыйм мин егәр нәрсә итәсең килә кызлар эшлибез клиентский чат статуслар гөрләп торырга тиеш һәрвакыт аша личный брендны үстерәбез личный брендка әле без әле бик тирәнрәк кертеп калачакбыз әле постлар язырга өйрәнергә кирәк яхшы иттермәйме анан соң нәрсә белмибез без регистрацияләрне барыгыз да өйрәнеп беттем менә бүген дә инде безнең берничә кеше тапты име яңа кешеләр без килде консультантлар белән эшлибез каталог каталог башландымы хәбәр биреп чыгабыз һәрбер кешегә үзебезнең акциялар барлык мәгълүматны без җиткерергә тиешбез наставниклар әйме инде каталог ахырында һәрвакытта аша безнең җәйләр язабыз барыбыз да Хәр каталык саен безнең максат булырга тиеш. Әлбәттә, инде зур максат түгел, мәсәлән, бер кат, бу каталыкта мин директор булырга тиеш дип түгел. Андый зур максат куймагыз, зинһар, чөнки сүзең булмый бер каталыкта. Үземнән алып әйтәм. Ә, нәрсә әйтим? Куябыз, мәсәлән, сез килдегез икән, сез инде икенче каталыкта, беренче каталыкта сез беренче заказыгызны ясыйсыз, беренче шагыгызны үтәсез, адымыгызны икенчесен үтәсез, һәм инде өченчесендә сез бизнеска кереп китәсез. Менә шулай итеп, әкренләп алга таба барабыз. Ә хәзер мин сезгә үземнең распаковкамны күрсәтәм, әйдәме?
Диванга җәеп салдым да заказларымны сезгә күрсәтергә булдым инде тиз генә, йоклар алдыннан гына күрсәтеп китәм. Безнең порошокларга акция иде, кызлар. Менә э, бу юлы инде менә теге шушы бәләкәй пачкалы э, порошокка инде карап күп кешеләребез шакката инде ничек шундый бәләкәй генә порошок Өч килограммны алыштыра алсын инде, диләр инде күпләрегез, әйме? Бу безнең концентрат, кызлар, моны күп саласы түгел, 40 граммлап кына салабыз да, юабыз рәхәтләнеп. Э, бик яхшы порошок, э, төсләрен дә әйбәт тота э, киемнәрнең, агарта да, искиткеч порошоклар, менә өчне алдым. Скидка булганда һәрвакыт күпләп алып куярга тырышам. Хар вакыттагы чәй инде минем заказымда берме, икеме булса да шундый концентрированный гель була. Бу безнең савытлар юа торган, майларны да чистарта. Бик ошый миңа гельләре Фаберликның. Алган саен төрлесен алырга тырышам. Бу юлы менә минем кара кара күмерле. Алоэ белән ясалган инде. Шулай ук менә безнең искиткеч шампуньнарыбызның берсе дип әйтәсем килә. Кычыткан шампунь. Моны инде бу безнең легендар шампунь. Хит продаж дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Бик ошатып, һәрвакыт бик күпләп ала торган шампунь бу. Хезмәттәшләрем бик ярата моны, һәрвакыт миңа алырга кушалар инде. Мин үзем сату белән шөгыльләнмәсәм дә, менә хезмәттәшләремә шулай алгалап йөрим. Без инде безнең акваспрей антистатик для одежды дигән. Шулай ук бик кирәкле әйбер. Э, хезмәттәшләрем сорады. Менә бу дезодорантларны инде күп тапкыр заказ бирделәр. Э, үзем дә рәхәтләнеп кулланам. Шундый әйбәт дезодорантлар 48 сәгать буена безнең тән температурасын теге тирләт тирләгән очракта да теге плюсла плюслы билгесе белән генә тота торган дезодорантлар инде бу плюслы билгесе дип әйтүем инде кызык булып чыкты бу э, бик көчле тирли торган кешеләргә дә ярдәм итә дип әйтәсем килә инде менә өч төрлесен заказ бирделәр хезмәттәшләрем шулай ук э, шулай ук инде менә лаклар моны инде шулай ук заказ бирде танышлар лак помада бусы инде безнең бүләккә килгән шул лак алган кешеләргә үземә менә шундый бер ачыш ясадым күп тапкыр сөйләгәнем дә бар малав дигән заказ бирәм һәрвакытта минем аллергиядән булыша шулай ук менә бу безнең черки тешләүләрдән күп кенә тешләгән бөҗәкләр күп була бит инде күпереп чыга тән тиресебез әйме менә шулардан да бик булыша ажуклардан булыша инде пешкән җирләргә сөртергә дә бик әйбәт икән бу Миңа бик ошады. Мин аллергиядән кулланам инде бу малактилин кремын. Бездә инде шундый тәмле исле сабыннар да бар. Менә бу батончик кебек ясалган. Анысы безнең нәрсәнеке булды? Витамин. Бу арбуз белән дыни икән безнең. Һәм бусы инде безнең манго белән папайя дигән.

Кулда телефон булгач, тиз генә ачып бетереп булмый әле кызлар. Ям, бер секунд, менә шуны җайлы гына. Җайлы гына Сезнең белән бергә ачам әле, үзем дә нинди икәнен дә белмим. Менә. Кояшта киергә менә дигән инде бу. Мин моны акция белән алдым. Скидкалар иде безнең. Хәзер дә бар әле ул скидкалар кызлар, кемгә кирәк сорагыз яме. Мин номерымны да калдырам. Аннан соң һәрвакыт минем видео астында комментарийларда ссылкаларым да була, ссылкам була. Мөстәкыйль рәвештә дә сез Ховерлик интернет кибетенә языла аласыз. Менә шундый яхшы тегелгән әле бу. Җәй көненә менә дигән инде шундый Стильный да икән әле үзе, шундый генә модный. Бик матур бит, күлмәк белән дә киеп була, джинслар белән дә киеп була, гомумән шортиклар белән дә киеп була, кем ничек ярата. Миңа гомумән э, Фаберликның ай киемнәре ошый. Мин инде кроссовка да алганым бар, күп әйбер алганым бар шулай. Озак киям мин аларны ничектер. Миңа бик ошый. Менә шундый матур кечкенә босоножкалар булды әле бу миңа. Шуның белән шундый хәлләр, шундый распаковочка булды бу.